Koia ko Te Hekenukumai Pūhipi nō ngā iwi o Te Tai Tokerau whānui. Anei rā e te iwi ko ā māua kōrero. Tēnā ka whakamāramahia mai ngā āhuatanga ka pā i ō mahi mai te tīmatanga, te turakitanga o te rākau, te waihanga i te waka, te whakairotanga, ōna āhuatanga katoa rā.
Ā, hoi nō rā, ā, eka e tika ana ko, ko, kua tae mātou ki te ngahere, ko Tuhia ngā rākau me ngā āhuatanga e pā ana, ā, ki a rātou i reira i te wao nui a Tāne. Na, i te wa nei kua tamai nga rakau ki te, ki a Aurere i roto o Taipa. Na, ko reira hahautia ai, ko te wahi ona i hahautia ai a Matatua a Puhi. Na, na, kei reira nga rakau i a Anina e takoto ana. Nā te rawiki kua tīmata mātou ki te hahau, ki te tārai i taua waka.
I te tīmatanga, me ahatia te tangata i roto i te wā nui a Tāne a te wā, awa, ko Mutu te tuhi, ā, ko tērā te rākau pai kia turekina. He aha ngā mahi o muri iho i tēnā?
Ino rā, e muhu ana tātou i ināinei, ā, ko ngā rangatira kē o te ngahere i a Ēnīna, ko ngā Pākehā nei, ā, ka mutu ahakoa here kau e tino pai ana te hanga mai o te rākau ki tō whakaaro, e kore hoki he ngaro tēnā mea te rākau ina tirohia atu e te tangata, Kite tonu atu ai ia, na, ko ia tera ko te rakau e tika ana mo te, mo te kitanga hihia. Na, engari, i to matou haerenga ki te tirotiro i nga rakau nei, ko tetahi i tika, enari etahi he rakau i tino Haere koe rā, e nohinohi rawa au e, e rua ngā rā kau nohinohi rawa. Ā, nō reira, ka, ka mahia e mātou ngā mahi, ngā karakia mō te rākau tika. Ā, ā, i muri mai i tērā, ā, here kau i tuaiwa tahi ngā rākau nei, i te mea here kau i pai ngā rākau nei. Engari ko te mea kē, me hoki anou ki ngā Pākehā nei ki te totohe rā kia homai anō tētahi rākau kia āhua pai ake i ērā mō te waka nei. Nā, ā, hone kē au ko te pakanga au i te iwi rā, engari, ā, ka hakapatipati au, ā, nā, ka, ka, ka rite ki taku hihia, ā, ka rite ki taku hihia, nā, ka riro mai te rākau, ā, ā, rākau tika rā e pai, i takoto tahi tētahi o ngā rākau kua, ā, kua, kua tuatia rā. Nō reira, hoi nō rā, e toru pea ngā wiki, e whā, Whā pea ngā wiki ināianei te tuanga atu o te rākau tuarua. Engari i te rā nei nā ko Tāmaiā e takoto tahi ana rāua i Aurere, ā, hone e tāria ana ki a, ki a, i te wā e mutu ai ngā raruraru i Waitangi nei, nā, ko wātea au ki te, ki te tārai i te waka nei. Ka pēwhea te tangata e mātau ai ki te ki te whakaraurikahia, ki te hahautia te rākau rā, ki tōna whānuitanga mō te hau mīra kia kore e totohungia ki te wai. Ka pēwhea te tangata e mātau ai, ā, arā kē tōna nui, ā, pai tēnā. Ā, e poi ana ngā ngāwari noa ake anō mō ngā waka e haumi, ngā waka e hono ana, hore noa he raruraru, Ā, engari ki tēnei, e, e, e kotahi rākau nā kotahi a Hiwi. He rākau e hononga o tēnei, i te mei, i, i, i taku hihia hoki, ā, ki a kouā e hono i te mea, ā, mahi tonu ā, ki te ina piraunga ngā taura, hono, ko, ko hoki anō ki te tuitui, ā, ki te here, nā. Hakaru te ngā kotahi o te rākau, ā, kua takoto ia i roto i te, i runga o te moana, ā, mō tētahi wā roa, ā, he rakau he, he, he rakau he, he taura kei reira kia pirau ai. Hoi nō ngā taura, ā, o ngā, o te waka nei ānei ko ngā taura, ā, he reinga rauawa. Ā, hoi nā.
He au ki te mahi a muri iho i tērā te hahautanga o te waka rā. Ka hoi no rā te haka, a ko te te mahi i nga i nga nga aku, nga aku, na koia hoki wera ko nga rakau he hei here, hei here i nga e rua a hiwi, ne? Owa. A. Na, hei here i nga nga nga hiwi, na me te, a. ā, me te wāhi noonga hoki, ā, mō ngā tāngata, ā.
Ka pēwhea hoki te, te roa, te rahi, te whānui rānei o taua, taua wāhi nohanga o te tangata?
Ā, nā te waka nei, e tekau mā, tekau mā whā putu te whānui o Ngāi Ruahiwi. Nā, ā, ka mutu, ā. Ā, tētahi iwi ki tētahi, nē? Ā, ko te whānuitanga, ko te roa o te waka rā e rima tekau mā rua putu. Ā, ko te, te whānui, te wāhi whānui o, o, o taua waka rā, tekau mā ono putu. Nā, ka mutu ko te, ko te, ā, Aha e aha ki te te ingoa mo tou a mo te wahi e i i runga i runga i te Ranganui. Ah. Hoi noa ko te wāhi nohonga o ngā tāngata, nā, ko te wāhi e haka mōka ai nā tērā wāhi, e, āe, nā, e toru tekau mā putu pua nō, ā, ā, te roa, ā, te whānui e, e tekau mā rima putu, āe.
Tokohi hoki ngā tāngata ka eke mā runga i te waka whakatere moana a Te Wākauati ake ōna, ōna mākotū. Ā, tekau.
10, e, ā, mō tērā haere, mō tērā haere ngā whakaaro ki roto i a au, ā, nā, e, koni 10, i te mea, ā, i te haere hoki, e, kotahi anō hoki, ā, kotahi anō, ā, rā, nē, kotahi anō rā, kotahi anō, ā, ā, Mamaru. Oh, ah, ah, ah, ne, Mamaru. Ah.
No reira, koni noa atu he toru tangata a hei tiaki te waka i wetahi e okioki ana. Ne? Na, he toru tangata me te kai tiro tiro whetu hoki. Me te tohu nga tiro tiro whetu, e te tangata arataki i te waka ki, ki reira. Ah. Na, tera tangata e pene ne nga tori nei, ne? Ka takore ana moe, hoi no wahi moe no ho na ka mutu ko ara, na ko tirotiro, na tana mahi tera. Ko ia nga kana hoi o te waka.
A koira nga mea pa tana mai ia i mua ra o te waka ra. Ae, henari ko te tangata nei, ko te tangata nei koia Hei arataki te waka ra ki te, kia tae tika ki te, ki, ki Rarotonga, ki to ahi haere nei matou. Na, na he toru tangata hei tiaki i te waka i te taima, i te taima e okioki ana wetahi. Na e toru hoki nga, nga, e, e, na, e, ko te hakaro e, e he iwa nga, nga tangata o te waka, e toru mo tenei, a, Ā, wā, e toru mō tērā wā, e toru mō tērā wā, ka mutu e pērā ana, ā, huri noa te rā i te pō, pērā tonu. Nē? E whā hāora, ā, ā, e whā hāora, ā, ki te rōpu kotahi, ā, ka mutu mai tērā, kōkiro ki rātou, kōkara mai, Koia rā, pērā anō ā haereere, ā tae noa.
Ki au whakaaro, ka pēwhea hoki te roa e whakatere moana ana, ka tae atu ki Hawaii ki Taputapu Ātiara? Ā,
hoi nō rā, ko te āhuatanga o ngā hau, ā, e kore rā e taea, e, e kore e taea. E maha ana au te haere rangamai o te waka o ō tātou whananga i Hawaii i te, i te tau, ā, 35, e, 16 ngā, ka, 16 ngā rā, nā, ka tae mai. Ā, nō reira, ā, te āhua o tērā haere, 100 maero i te, i te rā. Nē?
Nō te kaha o te pupuhi o te hau anō? Āe, engari, āe, nō, e, te tairanga mai ki waho ake nei nā, ki te, ki te, ki ngā moutere me ngā rā, ko te Kermadex, nā, i reira, ka tuku ngā hau e rua rā, ka mea, hone, tere te, here kura atu i tere, hone, i reira atu e noho ana te Tariana, ā, he hōrehe hoki e hau, hōrehe e aha, Pēnei i ū tonu ngā haura, ko e rua kē rā, e tekau mā whā nohenanga rā, nā.
Ka haiti hoki te hunga ka whakatere i te moana i runga i tēnei o ngā waka, mēnā ka Āhua pērā anō te mahi o te hau, ka kore hoki e pupuhi i a koutou e ahu pērā atu ana ki Hawaiki. Ahatia hoki te tangata? Nā konei rā, koirā hoki kua ngā wāhi e whakararuraru i ngā whakaaro o tēnā mea o te tangata. Ahakoa ko wai, kino atu tērā i te aha I te, ina aha e, e pai ana, e, kei a koe kakama ana e tiro, tiro ana, kua rakatau mai hoki ngā tāngata ko, ina aha hoki, kua rakatau mai ngā tāngata ko tō te waka ki te, ki te tiaki i te waka. Nā, ā, engari rā hoki, ā, ā, ā, koinō rā, ā, ā, kia tatari ngā, ngā taima tika anō rā hoki. Nā, koe, koe, wēnā ko ngā taima, kia tika anō te taima, ā, haere, nā. Ā, i ō tātou tūpuna hoki e, ā, i tō rātou kaha tata ki te, ki te whenua me wānā mea katoa, mō iho rātou i ngā, i ngā wā tika. A pēnei rā i ngā manu nei nā, nē, nā, e muhe nā tātou ā, ā taua wā, ko te wā, taimahere ai mātou ko te, te mutunga o ngā, ā, o ngā tūpuhi, you know, ngā, ā, ā te, kia pau te manawa te, o Māihi, nā, koia wērā ko ngā wāhanga tikatika ai mātou, ā, tatari ai mō te taima tika haere. Ah, Poutū-te-rangi. Ah. Ah, eh. Ah.
Koia, koia no ki Rāhuiwera ko ngā taima, ah, ngā kuaka katoa puta noa i Aotearoa, ko Haere ki Pārenga rā, nā ki reira noho ai, tatari ai te wā tika. Haere. Koia hoki tērā ko te taima i huri e ngā hau, huri mai te marangai, ka hoki ki te, te hauāuru. Nā, ah, koia wera ko ngā hau hei, hei kawe. Te taka i marika ngā kuaka ki ata. Taka ngā hau ki reira kia māmāi mō tā rātou haere. Ki hoki rātou ki ērā ngā moutere i rongona atu.
E tika ana i te āhua o ngā ngā kōrero me ngā tohutohu mō te hokinga o ngā kuaka māranga rangahī ki tērā pito o te ao. Koinei. Pea, te ara, i arumia e nga tipuna a Kupe, ki te hokitanga atu rā. Āe, koia, arā koe nā konga kōrero mai o mātou tūpuna ki a mātou, nā, i te, i te haerenga tuatahi mai o Kupe, nā, ka kite ia i ngā manu nei e, e, e, e rere ana, e mōhio, ka mōhio kē, he whenua kē rēnei. Kore ngā manu e rere pērā anō he mea, he rakau, he mau te rei, he hara nei, he whenua ki reira. Nā, ko ia hoki tērā, ngā kore wā rātou kōrero mai, ā, ā, ka, ka, ka kitea ia i a rātou e haere ana, nā, i reira ka Whakatikatika ia i ngā iana i wana māka kia tae e ki taua, ki taua, ki taua wāhi, ā, ki te wāhi e rere atu nei ngā manu. Engari ko te taenga haka miharo ki a au, ā, mō, mō, mō mātou waka nei nā, Ā, hoena ki a au, i te mea e ahu pērā mai nei ko, i te marangai, ā, tōna tika ake ana kia tau mai i ngā wāhi pēnei i a, i a, i a, i a Whiawhairangi nei. Engari, ū kē mai i Hokianga, nē? Ā. Nā, ka hakaro au kia au nō te haki pērā ai. Ka mutu anō te haereranga mai o te waka nei Hukuleia ki konei i ērā taura, ā, ka kōrero mai te kaitirotiro whetū ki a au i tana ara, tōna tikanga kia Kia tāmei ia ki te, i ngā, i ngā takiwā o Te Rēinga, nē? Wā. Ā. Engari, ā, engari nā te mea, ā, he āhā, he, he haere mai nā i, i Te Kōtiu, ka oma, ka oma ia ki te, ā, ka oma ia ki te tonga. Nā, kotahi, tahi rā me te hāhoi e i oma pērā ai, nā, ka, Ka kata tu te taua taua aha. Na, ka huri mai noe, ka tika mai noe ki te tauar. Na, ko ia e tana huringa mai, na, he rakau i roa ka tame ki nga, ki te, ki nga moutere i Wahatura, nga Kermadex. Na, tana taenga atu ki rere ka rongo i te haunga o nga, o te ngā haunga o ngā volcano rānā, ka mua iho, mua iho rātou, ko nā, ko whiwhi rātou, ko mua iho rātou, ko ia kei hea pū rātou. Nā, ko ia ki au e, e, mea i te ngā, te ngā heku tā whāra, ne? Ko haere mai rātou, ā, Ko huri mai no, ko pahure i te reinga, ko huri mai no, ae, ko tau mai i Hokianga. Ne? Na te aha ke ra ratou i aru kia, kia, i te haereka mai ia, me haka moe hoki ratou e, e tetahi o nga tima e aru ana i a ratou e, ke, e, e aha ake te haere mai, ne? Na ka hei ratou ka huri, ka, ka oma. Nā, koia au e mea nei, nā, te hanga nei, te, te, te ara i haerehia mai nei e rātou, e aru ana i te ara o tātou tupuna. Mm. Ne? E aru ana. Uh, tētahi hoki ngā, tētahi o ngā mahere, ko ia mohe ko ngā, ko ngā, ngā, ngā moutere i, i, i runga atu o, o, Te Rēinga, nē, ngā Three Kings, e mea nei ko ngā Three Kings, nē. Ā, he reko, he reko ki e mō he motu, he, ngā, ngā motu rei reira, i tēnā, tana herenga tuatahi mai ki tēnei kāinga. Oh, nē. Ka mutu mataku, ā, tahi wana mataku kei, kei, Kei Pohurio, kei Mohuetuwhenua, tae kē ki Ahitereiria. Engari tana kitenga i tērā ka āhua, tana mōhiotanga he moutere anō ki reira ka āhua ka hari tana ngākau. Engari e āka pai ana au i nō ko te ngā whakaaro i roto i a ia i āhua pērā nei ngā whakaaro mō tāu e tūpuna. Na, ka paureta atu i te whenua, ka kite ratou te whenua nei, na taina ratou ka huri mai. Nga haura hoki ahu, pera e ahu mai nei te marangai, ko re taera atu te hoki, hoki mai, so ka heke ho ra te taha o te hauaru o Aotearoa nei, na u mai ki Hokianga.
Ana rira no, a, ko te hoki. E tika ana koirā te ingoa o taua pito o te motu, ko te hokitanga atu a te hokinga a Kupe. Āe, ko te hokinga nui a. Nā runga i ērā āhuatanga. Āe, āe, e rua hoki ngā ingoa hokinga, e Hokinga Haka Poukarakia, ā, ngā taima i totohe ai a, a, a, nā, nā rino muri kē mai te rā ingoa, ā. Nā, hoki a ngā kotiki, hoki a, hoki a ngā nui a Kupe. Nā, ko ia tērā ko te ingoa tuatahi, nā, te ingoa hoki a ngā haka pou karakia, nō muri kē mai, nō te taenga mai o, o Nukutawhiti rāua ko, ko, a, Ruanui. Nā, ā. E te kaumātua e, e heke. He aha hoki ētahi o ngā koro māungaunga, ngā ngā tāuteute, ngā nipa, ngā āwangawanga a te wā e whakatere ana te waka ki Wē Moana. Kua kōrerotia mai koe mō ngā mahi a ngā, o tērā o ngā waka e haere pēnei mai ana, he āwhā kai Wē Moana. He aha hoki ētahi o ngā āwangawanga, ngā māharahara Mō te tēnei o ngā hāereere ki Hawaiki.
Ko te mea nui rā rā ke rā hoki, koia hoki ngā mea nei au, nē? Nā, pēnei nō i ngā rā ko Pahureka nei. Nā, takatahi anō, nā, ko, ko hoki te, te, te marama i a ēnei, nā, ko pau hoki te marama i te rā, i te rā pōra, nā, hoki haere. Nā, i te wā e hoki haere ai, nē, te wā e, e hoki, hoki, hoki ai te, te marama, nā, koia wera ko ngā wā he, te ngā e āwha kei te haere mai, Ea e, e, e, e kore ngaro i a koe. Engari, te taima e nui ana te, te, te, te marama, ko ia wera ko ngā taima, oh, e hoa, ko tei te mai, ko rere, ko re haora, ko, ko tā mai tā whā ki a koe, ko hono he tātu. Engari, ko ia au mani, nā, a, tona, ngā kua ka o kone i a, a, kia pau te, te marama, ne, kia, kia, kia, kia nui te marama.

Ka mutu, ā, pai hoki nei e hia anō māero e haere ai, e hia anō rā e haere ai, kua tae atu hoki koe ki ngā, ki ngā, ki ngā hau mahana, nē, o Takatū, o Takapera atu. Koe ki ngā, ngā waimahana, me ngā kore noho ki raruraru, ā, ina taka atu koe ki Rarotonga rā, ko koe mua i roto te tangawhai, e kore kē te tangata e makariki, nē? Engari ko ngā, ngā, ngā rā tuatahi, te haerenga atu ki konei, nā, kia ora koe, kia, kia, kia, kia ora koe i te ngaro atu i Aotearoa nei, nā, kore ora koe taka atu koe i ngā, i ngā. ki ngā raumati o Te Moana nui a Kiwa. Ka hāpai, ka hāpai hoki rā. Ā, ā, ka hoki mai anō rā ā tāua kōrero ki te waka e te taonga e takoto atu nei ki Aurere. Ā, mutu ana te hahautanga o te, o te wāhi nui. Ka tāpiringia ka ētahi whakairo ki runga i te taonga nei. A hoi no
nga haka aro ke roto i a hoi no ko te tau ihu nahe a me te tau rapu. Na i nga ahua kotoi i nga ahua ki te au o nga waka Haere moana ko tāu e tupuna, kotahi anō a whakairo kei mua, me hakaaro ana ki āhua, ki āhua rite ki ērā. Pai ana ngā, pai ana o tātou waka taua anō, nō te tairanga mai kē o o tātou tupuna i konei ka tīmata rā atu i tērā, i wērā waka. Nā koia au e mea nei, koinō ko tēnei waka he waka haere, i ngā, i te Moana nui a Awhiriki.
Anika e te iwi ko ngā kōrero mai tērā o ngā tino tahunga, waihanga waka taua, waihanga waka mai te rohe o Te Tai Tokerau whānui, arā, mai o Te Hekenuku mai Puhipi. Waihotia ko tēnei haka mai o ngā kaihoe o te waka o Te Toi-o-Mātaatua hei kīnaki whakarangatirahi ai

Anika e te iwi ko ngā kupu o te haka o ngā kaihoe o te Tairāwhiti whānui i eke ki runga o tērā o ngā waka taua i tere ki Waitangi, te toi o Mātaatua. Kāti ake rā te iwi noho mārire mai rā. Ka mutu ake ai i konei tā tātou nei whakaari te reo o te Pīpīwharauroa mō teneki rā a Hāpati. Koinei tā koutou mōkai a Maehe Nīkora a Tui Tāmaki Makaurau mai te reo irirangi matua o Aotearoa.